Eý şatlyk şehi. Men diňle. Sen men kellämi podnos bilen uran bolýaň? Ha? Şu günüm seň doglan günüň ha? Şatlyklar dostum. Ýaşyň uzyn bolsun. Allanyň beren ömrüni owadan ýaşa. Ýüregiňdäki ýagşy maksat-myratlaryňa ýet. Her bir edýän haýyrly işleňde Allah sana güýç kuwwat bersin. Görjeň gowulyk bolsun. Belli tiktokerimiz. Şu Türkmenistana belli bloger Şatlyk Şeýhiýewiň dowlanyny Şatlyjan ýaşyň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Şuňa diýişýärleriň adyndan dowlanyny gutlaýarys. Uzak ýaşa. Gullukdaş Şatlyk Şeýhiýew. Dowlan günüň gutly bolsun. Allajan görjek günüň gowy bolsun. Mydama işiňi üstünlik. Ine biz Lebapda Amyderýa köprüsiniň üstünde bilelikde kabul edilýän ýaly. Bu dostumyz Şatyk Şyhyýewiň doglan günüdür. Barat dost!
Belli blogermiz Şatyk Şyhyýew ýaşyň uzyn bolsun agamjan diňe görjegiň gowy bolsun asmandaky aý ýaly owadan bolsun durmuşyň. Uzak ýaşa agam janyňyz sag başyňyz dik bolsun maşgalaňyzda üstünlik hemraňyz bolsun maşgalaňyzda dagly birlik. Iň gowy arzuwlar agam size. Şatlyk dostum.
Şu gün siziň doglan güniňiz. Allajan görjekligiňiz diňe gowulyk bolsun. Işleňizde uly üstünlikler arzuw edýän. Janyňyz sag, başyňyz elmydama dik bolsun. Siziň dost-ýarlaryňyz sizi gurşap alýar. Men muňa juda begenýän. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde alyp barýan ullakan işleriňizde-de uly üstünlikler arzuw edýän. Şatlykjan doganjygym doglan günüň gutly bolsun edýän işleriňizde uly uly üstünlikler ýar bolsun. Pozdrawlýaýu. Şatlyk dogan doglan günüň gutly mübärek bolsun. Çagalaň ýagşylygyny gör.
Saatlyk Şyhyýew agamjan doglan günüň gutly bolsun. Janyň sag bagtyň hoş bolsun. Elmydama güli ýüzüň solmasyn. Dostlaryň bilen jany sagaltlykda, bagt hoşlukda ýurdumyza, ata watanymyza şuň ýaly wepaly hyzmat edip ýörmäňi arzuw etýän. Şatlyk Şyhyýew doglan günüň gutly bolsun. Janyň sag bolsun. Görjegiň diňe gowluk, söýjegiňem perzent bolsun. Türkmenistanyň tanymal blogeri Şatlyk Şyhyýew. Agamjan uzak ýaşa, janyň sag bolsun. Görjegiň diňe gowulyk bolsun Agamjan. Agamjan çagaçyklaryň maşgalaňa bolma degende ýaşa. Janyň sag bolsun agam. Udaçi. Şatlyk agamyzyň tanalýan izwesni blogerimiz adamçyly gyzyl lal birlend oglanmyzyň doglan güni. Uzak ýaşa görjeň hemişe gowulyk bolsun ak ýol arzuw edýän işiňdede diňe üstünlik. Janyň sag bolsun. Şatlykjan Tüweleme ýaş toýlar gutly bolsun agam görjegiň gowy bolsun Allajan maksadyňa ýetirsin ýurdumyza bähbitdir edýän hemme işjeňem ugruna bolsun otuz dokuz ýyl doldurypsyň görjegiň gowy bolsun bir entek oglan edebi terbiýäni senden aldym agam janyň sag bolsun saňa meňzeşleri kän bolsun. Şatlyk aga doglan günüň gutly bolsun.
Şatlyk ýaşyň gutly bolsun janyň sag bolsun.

Alajan janyň sag bolsun mydamada güler ýüzüň solmasyn hötdejekleňiz gowulyk bolsun türkiýe döwletinden ähli dostlaryň adyndan salam janyňyz sag bolsun ýaşlygyň uzyn bolsun. Şatlyk Şyhyýew agam görjegiň gowulyklar ýaşyňam uzyn bolsun hemişe gülüp gez. Şat agam Germaniýadan salam sana doglan günüň gutly bolsun janyň sag bolsun blogerlik işiňde üstünlik elmydama gülüp oýnap gez öňe öňe diňe öňe.